Безнең күренекле әдибебез, гомумән, Дәрдмәтнең иҗатын гомер буе өйрәнгән Лерон ага Хәмидуллин. Һәм инде менә монда өч безнең күренекле шагыйребез, Габдулла Тукай премиясе лауреатлары, Газинур Морат,

Алар һәрберсе аны мактап искә алалар иде инде, әлбәттә, чөнки вафат булган кеше. Һәм шушы аралашкан кешеләрнең күпчелеге Дәрдмәтнең хатыны ягын, Мәхүбҗамал ханым ягыннан Борнаев байларының контораларында эшләгән, кем приказчик булган, кем идарәсендә эшләгән, менә Бурнаевлар токымы нигездәш, күбрәк миңа мәгълүмат биргән кешеләр булды. Беренче булып мин Дәрдмәндкә багышлап Офыкта рәшәләр дигән документаль повестьны яздым, 80 нче елларда, һәм ул повестем минем менә монда китап бар, Офыкта рәшәләр дигән исем белән 90 нчы елда китап булып та чыкты, кечерәк кенә, ул анда. Ул гына түгел, әлбәттә, анда хикәяләр дә бар, очерклар да бар. Э, иң беренче менә язма әсәрем шул булды. Аннары 80 нче еллар ахырыннан башлап без э, бигрәк тә 90 нчы елларның башы кергәч дәртмәндкә багышланган альбом чыгару хыялы белән йөри башладык. Э, ул фикерне Зөфәр Бәширов белән ул әле генә Тукайга багышланган альбомны чыгаруда катнашкан кеше иде. Ул вакытта нәшрияттә эшли иде, мин нәшрияттә эшли идем. Һәм Фәрбәз ул вакытта бездән бүлек мөдире дә булды, аннары баш редактор да булды. Алар барысы да хупладылар һәм безгә Зөфәр белән менә дәрдмән яшәгән бөтен төбәкләрне йөреп чыгарга мөмкинлек бирделәр. Командировкага җибәрделәр безне. Аның өчен менә бүген дә рәхмәтле мин. Без Чиләбе өлкәсендә дә булдык. Алар дәртләнделәрне анда иң атаклы приискалары шунда. Әйтик, Мәҗит Гафуриның теге атаклы повестенда мактал язылган. Шагыйрьнең алтын приискасында, әйе. Нәкъ шушы. Хәзер ул җирдә ике. Ул авыл, Мәҗит Гафури барган авыл, Требие дип атала ул хәзер ул авыл. Шуннан биш-алты километрда өр-яңадан Дәрдмәндләр өч-дүрт прииска ачалар. Аны Мәҗит Гафури да бит искә ала. Без яңа бер җирдә казыну эшләре башладык, ди. Байкал дип атала микән ул? Әйе. Менә шул хәзер ул урында Балкан дигән. Рәмиевләр оештырган авыл. Әлдә ул исән, без анда булдык. Фотоларга төшедек. Анда дәрмән дәлергә бәйле истәлекләр әле сакланган. 2003 елның башында ул менә ул альбомында. Менә шушы ук. Әһә, бик затлы. Әйе. Менә шушы китап инде. Шушының өчен без шактый гына һәм монда Зөфәр Бәшировның хезмәте дә шактый күп ул. Күп кенә дәрдмәндләргә багышланган, без тапкан аның яшәгән йортларын, эшләгән урыннарын, теге аларның приискаларының базларын, укыган мәдәрәсәләренең урыннарын барысын да фотога төшереп без аны чыгардык, искә алдык. Лиринов менә монда бер Узган ел мин ул якларда йөреп кайткан идем. Хәзер бит инде Дәтмәтнең туган авылы Җиргән, Мәләвез районына керә. Анда аның калдык берәр ни бармы икән, аңа багышлаган музеймы? Менә без 93 елны шул Мәләвез Җиргән авылында булдык. Ди белән Һәм әле ул вакытта Җиргән авылында, ул зур гына авыл инде, бик зур авыл. Бик зур авыл. Мирсәй Әмир дә туган авыл инде ул. Мирсәй Әмиргә бәйле истәлекләр дә бар. Җиргән авылы да ул вакытта без Дәрдмәнд туган йортын таба алмадык. Хәтта шул ук авылда, әйтәм бит, бер җиде-сигез Рәмиев фамилиясен йөртүче җиде-сигез кеше белән аралашсак та, ул вакытта таба алмаган идек. Ә менә 2009 нчы елны шуннан хәбәр килде һәм гәҗиттә материал да булды, ул Дәрдмәнд туган йортны тапканнар һәм анда мемориаль такта куйганнар, 90, 2009 нчы елны, 100 ел еллыгына әйткәндә. Әле шуннан соң ул авылга барып кайтырга туры килмәде. Ну, ул авыл бик истәлекле авыл. Ул инде Стәрлетамак шәһәре белән бергә бер үк елларда төзелә башлаган һәм Дәрдмәнднең бабалары иң беренче килеп төпләнеп утырган авыл шушы. Ә болай Дәрдмәнднең бабалары чыккан авыл Тайсуган була, Әлмәт районындагы. Менә бу альбомнарга төшергәндә без Кытай суганда барып төшерә алмаган идек. Менә хәзер ул фото миндә бар. Без инде яңадан чыгарсак, болай Китап нәшрияты хәзер шушы альбомны яңартып чыгару эше белән шөгыльләнә бит инде. Ләйсән җитәкчелегендә без очрашкалыйбыз, йөрибез, диген кебек. Анда Тайшуган авылы да керәчәк. Аның бабасы Габделкәрим шушы Тайшуган авылының мәдрәсәсен тәмамлаган, шул мәдрәсәдә берникадәр вакыт укыткан, шуннан соң күрше авылга барып мулла булып торган. Менә кайсы авылга икән, Риза Фәхретдинны да язмаларында юк. Кайсы авылда булганын гына тапмадык без. Шуннан соң ә әтисе аңа хәтле үк, әтисенең бер туганы бит Стәрлетамак шәһәренә махсус мулла буларак чакырып китерелә. Стәлек Стәрлетамак шәһәре 1780 нче елларда төзелә башлый, хәзерге Стәрлетамак шәһәре. Шушында мулла буларак Сәлим Рәмиев чакырып китерелә. Ахун. Ә?
Ахун.
Башта ахун, башта ул. Э, Мулла гына була инде, аннары э, законы була. Алар бит э, Сәгид Рәмиев, Исмагил Рәмиев, алар бер нәсел. Шул шул тукым, шул тукым. Алар Сәлим ахун нәселеннән менә Сәгид Рәмиев һәм Исмагил Рәмиевләр. Ә инде Дәртмәннең бабасы Габдул Кәрим. Алар бераз аеры. Менә шушы Сәлим мулла үзенең бер туганы Исмәгыйльне шушай ук Истәлтамак шәһәренә чакырып китерә, тизлегә башла. Ну әле вакытта шәһәр булмый инде, поселок дигән кебек. Шушы Исмәгыйль абзый анда сәүдә белән шөгыльләнә. Аннары соң ул Истәлтамактан 40 чакрымдагы Җиргән авылына, шулай ук яңагында Тилгән Җиргән авылына күчеп килә. Һәм шушы Җирген авылына ул улы Гаптелкәримне Дәрдмәнднәрнең бабасын чакырып китерә инде. Ленин ага менә Җирген хакында менә мәгълүматларыгыз өчен рәхмәт. Әле тагын менә шундый мәгълүматларны тагын сезгә сүз бирәбез. Газинур әфәнде, берничә сүз әйтеп китегез әле. Дәрдмәнд ул безнең Халыкның хәте чагында да, рухияте чагында да торган зур шәхес. Беренчедән, ул бөек шагыйрь, егерменче гасыр татар поэзиясенә бик зур йогынты ясаган шагыйрь. Әйбит. Аннан соң ул барыбыз да белә алтынчы бай миллионер, Нашир. Мәдрәсәләр Цирктан тоткан кеше, гази журналда тоткан кеше. Менә шушы кешенең әйткәнебезчә, хәтта җир йөзендә кабер юк. Ул кайчан да Кабере бар иде аны, югалган. Югалган, зират юк ул, зират юк. Ул түшәлгән асфальт белән юк анда. Анда завод урнашкан дип әйтәләр, Ивановый буенча. Менә бу кешене мәңгеләштереп тота торган бердәнбер аның шигырьләре, китаплары Һәм альбомнары ул, әлбәттә, ел саен чыгып тора алмый. Гадәттә юбилейлар уңаенда чыга бит инде. Менә шушы шәхесне әйбит гадәттә инде шигърият сөючеләр белә, мөгаллимнәр белә, шагыйрьләр үзләре белә дигәндәй. Әмма ләкин ул теге ничектер элитар шагыйрь булгангамы, ул теге егылып куйдырган шагыйрь түгел бит инде, үзегез беләсез. Рәтмәт. Һәм бу шагыйрьне мәңгеләштерүнең менә калса бик тә үтемле һәм үтемле юлы бар. Аның җир йөзендә ниндидер аны искәртеп тора торган, аны зурлыгын күрсәтә торган бер һәйкәл таш булырга тиеш дип исәплим мин. Һәм ул булырга тиеш тә инде, әлбәттә, Казанда, ул Казанда булган кеше, бер мәртәбә булса да бит. Ә бит Һәм без инде ничек тә аның акчасы хөкүмәт тарафыннан, алтыннары бөтен хөкүмәт тарафыннан кычкыртып таланган. Һәм без бик тә бурычлы бу кеше алдында. Безнең милләт бурычлы беренче рәттә, халык бурычлы бу кеше алдында. Ул нинди зур эшләр башкарган кеше. Әле Дәүләт Думасы депутаты булган кеше. Анда да татар мәтбугатын яклаган бит. Гомумән, бу кешегә менә Бакый Урманче ясаган ул һәйкәл дә бар инде, әзер ул һәйкәл. Менә Мәҗәлигә куйдылар бит. Аның әйткәнен әйтеп күчерик. Нәкъ шушындый эшне майтарып була. Ул Дәтмәтнең эшләгән игелекләре дә, ул хөкүмәткә биргән алтын акчалар да ул һәйкәлне генә куярга аның миллионнан бер өлеше дә җитәр иде. Һәм аның астына, әлбәттә, әйбит, шагыйрь, Химаяче, ноши дип язып та куярга тиештер дип исәплим мин. Һәм бу һич кенә дә безнең хөкүмәт теңдә безнең байларыбызның да хәленә килмәс эш түгел. Хәтта байлар да бу эшкә өлеш керә ала, чөнки менә ул Дәтмәт бит дөресен әйткәндә безнең хәзерге татар байларына да һәр яктан үрнәк булып тора. Шуңа күрә бу эшне безнең бит Татарстаныбыз һичшиксез гамәлгә ашар дигән өметтә калабыз. Амин, шулай булсын.
Безнең Сибгат Хәким болай ди бит, үлчәүләргә тәлинкәләренә салсаң, ди, Дәрдмәнд, ди, икенчесендә Закир Рәмиев алтыннары. Кайсы баса, ди, шагыйрьме, ди, алтыннарымы, ди. Ул инде аны совет вакытында чыккан бик затлы китабында кер сүздә дип истә калган. Әмма килешеп тә бетәсе килми. Монда аның алтыннары да бит милләткә хезмәт иткән. Зиннур Мансуров, рәхим итегез.
Иң әүвәл мин Дәрдемәтнең гомуми әдәбият масштабында нинди уникаль шәхес булуы турында искәртеп үтәсем килә. Чыннан да, Татар халкы горурланырга хаклы, безнең зур әдәбиятебез бар. Дәрдемәнд үзенең стиле белән дә, үзенең яшәеше белән дә, үзенең кыяфәте белән дә беркемне дә кабатламый. Әлбәттә, Дәрдемәнднең язмышына аның алтын приискалар тоткан, нәселеннән килеп чыккан менә фаҗига күләгә төшергән. Совет вакытында Дәрдемән бернинди кысаларга да сыймаган. Менә ничек инде череп баеган шәхес шагыйрь була алсын? Менә шушы хәл аның тормышына күләгә төшергән. Менә без аның менә вафатына бер дистә Унбиш ел чамасы тарихны белмибез, аның сәхифәләре югалган. Менә Лерон абый Хәмидуллин аларны инде берәмтекләп күз алдына китерә. Әмма, ләкин, Дәрдемәнд ул шагыйрь генә түгел, ул татар халкының җәмәгать эшлеклесе дә. Менә күз алдына китерегез, ул, Үзенең абыйсы Мөхәммәт Шакир белән Вакыт газетасын һәм соңыннан Шура журналын ачуда катнашкан. Ул мәчетләр төзеткән, мәдрәсәләр ачкан, китапханәләр төзеткән һәм бер төркем татар студентларын чит илләрдә үзенең акчасына укыткан. Һәм менә Октябрь инкыйлабы булгач та, Дәрдемәнд ул каядыр чит илгә качарга уйламаган һәм зурдан кубып, каршылык та күрсәтмәгән яңа хакимияткә. Алар үзләренең менә шушы нәсел үзләренең егерме приискасын, егерме приискасын дәүләткә тапшырганнар һәм шулай ук вакыт басмаханәсе дә дәүләткә күчкән. Дәрдемәнднең без инде менә җәмәгать эшлеклесе буларак беренче Дәүләт Думасы депутаты икәнен дә беләбез. Һәм ул Оренбург управасы әгъзасы да булган. Шулай ук Конституцион демократик партиянең Оренбург бюросы әгъзасы да булган һәм шулай ук Иттифак әл-Мөслимин партиясен оештыруда да катнашкан. Менә шушындый шәхес, менә Аны әйтәм бит, кабатлап әйтәм, беркем белән дә бутап булмый торган безнең зур шагыйребез. Менә шушы шагыйребез берничә дистә ел дәвамында, менә совет хакимияте вакытында онытылуга дучар ителде. Менә мин шәхсән үзем мәктәптә укыганда Дәрдемәтне болай ишетеп кенә белә идем, әмма ләкин аны татар әдәбияты укытучылары Беркайчан да искә алмады һәм аның китаплары да китапханәләрдә юк иде. Юк иде. Менә шуңа күрә безгә әле Дәрдемәднең дөньясын ачасы да ачасы һәм менә шушы татар шигърияте плеядасында аны үзенең лаек урынына куясы бар. Рәхмәт.
Инде мин дә мәгълүмат биреп китим. Безнең менә бу яшел Камил янәшәсендә Дәрдмәнднең сурәте тора. Инде минем Ркаил туганга сүзем мондыйрак. Минем ишеткәнем бар, ишеткәнем дип инде исәпләп тә карасаң, шудан Ринат Харис язып та чыккан иде. Дәрдмәнднең бөтен э, иҗади мирасы, э, шигърияте мең юлдан артмый дип. Аннары ул әйтә, гражданнар сугышы чорында ул шул Төркия дип әйтик, чит ил дигәндә инде. Шунда да аның күчмәдем икән, Менә шуның эзләре калмады микән ул мирасының бик күп күп булмаса да тагын да булырга тиеш дигән фикере бар иде. Килешәсезме шуның?
Әлбәттә, Әхмәтнең шигырьләре күп түгел, ләкин аның сыйфаты нинди бит, ана шигыре генә дә, теге карап шигыре генә, мәсәлән, татар шигъриятенә шул кадәр тәэсир ясаган, аны романнарда ясый алмый. Әлбәттә, теге күңел ышанасы килми Дәрдмәнднең теге иҗатының алай күләме аз булуга. Чыннан да, анда сүзләр бар, мәсәлән, ул үзе вафат булганнан соң улы Искәндәр поездда барган, теге нигә чемоданга тутырган булган аның теге архивын, шунда урлап китәләр дигән, шуннан урлыйлар ниләр. Ул вакытта бит караклар бик күп булган, егерменче елларда. Хәзерге кебек. Хәзер кәгазь документлар белән узалар, монда турыдан-туры теге юлбасарлык белән шөгыльләнгәннәр кебек. Хәзер интернеттан гына күчерәләр. Шуңа күрә, әлбәттә, ул кулъязмалар яңадан калкып чыгуына хәзер ышанып булмый инде. Ләкин менә шул безнең сакланып калган кадәресенә дә шөкер итәргә кирәк. Менә Зариф Бәшир истәлекләрендә яза бит, Дәрдмәнд бит инде үзе нәшир, үзе хуҗа менә шушы Шура журналының, Вакыт газетасының. Ул менә Шура журналында Риза Фәхретдин Була бит инде баш мөхәррир, анда Зариф Бәшири дә эшләп ала Чүкеч журналына, икенче. Әйе, шактый кешеләр эшли. Зариф Бәшири язуы буенча әйтәм мин. Ул менә берничә шигырь алып килеп, менә карагыз әле, егетләр, бастырырлык булыр микән дип үтенә торган булган, үзенең журналында чыгарырга. Юк, бастырырлык түгел дип берсе дә әйтмәгән, әлбәттә. Менә Дәрдмәнд дигән теге кушамат ала бит инде, ул моңлы дигәнне аңлата ул. Сагышлы. Сагышлы, моңлы.
Шуннан соң ул менә Зиннур абый телгә алып китте инде. Совет вакытында бит аны ничек тасвирлыйлар иде. Менә ул кабинетта гына утырган, теге эшләргә катнашмаган ул дип приск эшләренә, анда аның белән идарә иткән аның бер туганы Мөхәммәт Шакир, аннан соң балалары, Ләкин бу, әлбәттә, дөреслеккә туры килми. Аны инде, күрәсең, тик капиталистлыктан аерып, шагыйрь генә итеп сурәтләмәкче булганнар инде ул теге дә үз бүлмәсендә шигырь язып кына утырган бер моңлы, сагышлы бер ни кеше. Менә аның вазыйфаларын Зиннур абый санап үтте. Дума депутатлары булалар, теге управа Оренбургның идарәсе идарәсенең әгъзасы булган бит инде ул. Ул бик күп иҗтимагый эшләрдә катнаша торган булган. Менә бер сорау. Казанда кайчан иң беренче әдәби кичә була? Иң беренче әдәби кичәне Исмагыйль Гаспуралы Кырымнан килеп, ул газета чыгару нияте белән йөри инде, соңыннан тәрҗеман газетасы чыгара башлый. 87 нче еллардан килгән җаннар бит. Бу 80 шул 85 нче еллардан килгән күрәсең. Бу афишалар нитеп теге заказ биреп аны ябыштырып чыгалар, арендага алап Проломныйдан, рус ягыннан зур зал, Казан татарларын әдәби кичәгә чакыра. Ләкин ул вакытта бит әдәби кичә хәзер дә бик атлыгып йөрми безнең халык. Ул вакытта гомумән алар өчен гайретабигый хәл булган, нәрсә икәнен белми икәннәр инде. Исмагыйль Гаспралы әдәби кичә үткәрәм дип килә, зур зал, өч кеше утыра. Аның икесе булып чыга Закир Рәмиев белән Шакир Рәмиев. Өченчесе Әзербайҗаннан килгән Ага углы түгел микән, Агаев түгел микән? Хәтерләмим хәзер фамилиясен. Тегәл. Шуннан соң китеп утыралар, беркем дә килми бүтән. Өч-дүрт кеше Асан әйдәгез ди, мин Шакир Рәмиев ашханәгә үтик инде, нәрсә эшләп утырабыз. Шунда сөйләшербез. Әдәби кичә шунда дәвам итәр. Менә шунда инде гозерен сөйли Исмәгыйль Ыспралы, Исмәгыйль морза. Менә шундый газета чыгарырга кырым татарларыннан сорап карадым, ди, әйтте, ди, берсе, Гәзитегә кем акча бирә инде сиңа, теге, ни, әле бурыч әҗәткә ул донос бар. Менә тәмәке белән шөгыльләнсәң, бирербез иде, дигән. Болар әйттеләр, Рәмиевләр риза була. Матди яктан Исмаил Гаспруланы, Исмаил Гаспрулага ярдәм итәргә. Аннан соң бит ул Елена Акчуриннар, туганнары бар. Акчуриннар кызына, Зекара Акчурина. Аннан соң инде биренә дә Акчуриннар малы да катнаша. Шуңа өчен менә шу тәрҗеман газетасы ул гомумән Казан татарларының, Казан татарлары һәм Җәр татарларының матди нигезе ята. Шуның аркасында дөньяга чыккан. Әлбәттә, безнең шигърияттә бит инде ике юнәлеш, ничектер менә шулай күзаллыйлар ике юнәлешне, Дәрдмәнд һәм Тукай. Дәрдмәнд янәсе теге чиста, саф лирика, аны элек әйтәләр иде, Нәфисәи Санаик дип. Икенчесе гражданлы, публицистик шигърият Тукай. Бу, әлбәттә, шулай ук чынбарлыкка туры килми, Тукайның биек лирик шигырьләре бар. Һәм дәрдмәндең дә, дәрдмәндең менә бүз Үзләре менә үзләре ман алмады. Үзләре ман алмадылар. Анда бит аның шигъриятнең төп литмотивы, төп юнәлеш милләт кайгысы. Милләтнең язмыш өчен сагышлану. Ул әлбәттә маңгайга сугып, маңгайга бәреп әйтми, ә аның бөтен менә шу төп агымы, астагы агым менә шушы милли сагыш. Шуңа да ул дәрдемәнд. Шуңа күрә, әлбәттә, теге, монда, әлбәттә, безнең хәзерге шагыйрьләр арасында теге Дәрдмәнд кәрәк авышучылар да бар, Тукайга да, Тукай мәктәбенә ныграк авышучылар да. Ләкин менә алар икесе бергә безнең татар шигъриятенең шушы төп магистраль юлын тәшкил итә. Һәм, әлбәттә, Публицистик накал булса да, гражданлык вальс булса, ул, әлбәттә, дәрдмәнчә менә шушындый җылы лирик ноталар белән баетылган булырга тиеш. Ул безнең егерме беренче гасырга чыктык, аның шигърияте безнең татар әдәбиятына әле һаман йогынтысын югалтмаган.
Аның Менә Орскида яшәгән чакта Орскида Ирек йолдызы дигән газета чыгара милли кадрлар белән эшләүче комиссар ул вакытта. Бу комиссар элек Хсәйнә мәдрәсәсендә укыткан яшь укытучы Дәрдмәнд белән бик таныш булалар электән үк инде. Чөнки Хсәйнә мәдрәсәсендә Дәрдмәнд бит инде киңәш бирүчеләрнең үзләренең бер составында тора. Менә монда Анда да басып тора ул шушы. Шул пописи телләр ни булгандыр инде, әйе. Вакыф. Менә ул кешенең хатыны Мирхәйдәр Фәҗдинең абыйсының кызы Халимә апа белән мин 71-72 елларда э, Оренбурда ике мәртәбә, то есть нидә, Мәскәүдә ике мәртәбә очраштым. Менә ул мәсьәләдә. Мәдәм шул гәҗиттә булса да, нәрсә булса да чыкканмы э, ни. Нинди дәүләтченың иренә инде. Мин аның газеталар чыгару буенча ярдәмләшүчесе идем. Ул инде ни гимназия тәмамлаган кыз ул заманда. Бер нәрсәсе дә аның чыкмады кебек бездә ди ул. Ирек йолдызы ике ел чыга ул Дәрдмәнднең дә вакытта дигән кебек. Аның мирасын Бервакытны улы Искәндәр Уфага күчеп эшли башлагач, Башкирттрест золотыда, менә гәҗиттә инде яздылар, инде ул аның башлыгы да булган, фәлән дә төгән дип ул хата. Ул анда зав. Лаборатории. Аның үлү кәгазендә дә шул язылган. Менә шул Бәширнең атасы инде бу. Бәширнең атасы. Әйе. Ул аның үлү, үлү турында К лагерьда үлүе турында мәгълүматы бар миндә. Бывший начальник э, лаборатории фәлән дип языла инде. Менә шушы Искәндәр Уфада нитә башла, Уфада эшли башла. Уфага күчкәч, энесе Җәгъфәргә хат җибәрә. Әтинең булган язмаларын алып кил әле монда Уфага дип. Җәгъфәр гражданнар сугышында соң кулын эздереп кайткан җегет. Ул инде Берничә елга гына ән абыйсыннан яшьрәк дигән кебек. Шушы Җәгъфәр китә хатыны белән инде Уфага һәм әле 32 нче елга да туган балалары белән, 4-5 яшьлек маллар, ике малай. Кайсыдыр станциядә, күбесе әйтәләр, Кинел станциядә ди. Боларның бу Җәгъфәр абзый бит алырга дип бассага баскач, Чемоданны хатыны янында калдыра. Хатынын невидимый балалары белән чуалып, теге чемоданны урлыйлар. Бөтен әйберләре. Менә шунда Дәрдмәнднең соңгы язмаларының папкасы була. Ул папка шунда урлана, юкка чыга. Харап, харап була шунда.
Харап.
Шушы ук Җәгъфәр абзый 55 нче елда Сталин не үткәч, Казанга килә, үзенең истәлекләрен язып килә. Минем белүемчә, аны миңа Исмәгыйль абый Рәмиев тә шулай сөйләгән иде. Исмәгыйль абый шул тыгымнан бит инде әзме-күпме. Казанга килә һәм әтисенең кай нәрсәдә тапкан кайбер әйберләрен дә алып килә дип сөйләләр иде. Һәрхәлдә бер папка тап килә ул. Аны язучылар союзында да, китап нәшриятында да кабул итмиләр. Буржуй баласы фәлән дигән. Ул вакытта язучылар берлеге рәисе Гомәр абый булган. Мин Гомәр абый белән ул турыда сөйләштем, Бәширов. Гомәр абый әйтте, ул безнең идарәдә шау күтәреп, аңа бөтенесе каршы булды бит. Адан берничә. Шуннан соң ул минем янда калды. Мин аңа әйттем, ди, бу папкаларыңны тот, бу әйберләреңне тот та син, безнең галимебез нигә бара?
Мөхәммәт Гайнуллин. Гайну, Мөхәммәт Гайнуллинга син бар дип. Ул шушы әйберләрен Мөхәммәт Гайнуллин да калдырган булыр ди, га тиеш ди. Ну, шуннан соң инде Мөхәммәт абый Гайнуллинның бит бик эчтәлекле мәкаләләре чыкты Совет әдәбияты журналында, аннары шул ук аның 59 нчы елында чыккан Дәрдмәнднең китабында да бар бит, әйе. Менә ул нине Мөхәммәт абый белән бер заман без бер бакчада да булдык. Ничектер бер нәрсә кузгата башлаганым, ул нәрсәдер әллә начар ишетте. Ну, болай учак яккалап, каймакта утыргалы идек бакчада ди. Бер вакыт шулай Мөхәммәт абый. Ишетмәмешкә салышты инде. Ә?
Ишетмәмешкә салышты. Әллә ишетмәде, әллә аңламады, әллә минем аңлатуым шулайрак булды. Ул конкрет җавап бирмәде. Ну, Гомәр абый белән шуннан соң да әле бер иткән идек. Э, мәйтәм, мин Мөхәммәт абыйга шулай кузгаткан идем. Ну, хәзер уже мин Мөхәммәт абый үлгәч булгайры. Аның архивында булырга мөмкин бит ул нәрсә иде. Менә архивы белән танышканым юк, әйтә алмыйм. Әле бит Вакыт редакциясе, Вакыт типографиясендә эшлиләр алар. Шул ук Шура журналын чыгарган вакытта параллель рәвештә алар Дәрдмәнднең өе, менә Оренбург шәһәренең уртасында аның өе, менә аның өе. Шушының Исән сау бит әле. Исән.
Яңа төшергән дип әйе. Хәзер анда Оренбург э, нефтегаз дигәнме нәрсә шундый бер трес эшли. Менә шушы э, үз өе янында ул бер зур гына өй сатып ала. Аны ремонтлый һәм шунда бик яхшы җиһазланган типография чыга бит инде. Һәм шунда бик күп китаплар чыгара. Ну, Абрар абыйның исәпләве буенча 108 дип чыгарган ул ис. Но минем исәпләү буенча, менә Рәмиевләр тарафыннан кайсына акча түләп, кайсына алар типографиясе чыккан, Риза Фәхретдинның 35 китабы чыккан. Рәмиевләр ярдәме. Әйе, ярдәме. Һәм шуларның күпчелеге Рәмиевләрнең типографиясендә, басмаханасында чыккан. Аннан соң,
аннан соң ул бит типографияне чит илдән, Германиядән алып кайталар. Алып кайта бөтен җиһазлар. Иң яхшы, яңа технология ул заманда. Әйе, яңа җиһазлар. Һәм Зариф Бәшир яза, редакция хезмәткәрләре ди, баш мөхәррирләр, ниләр, редакторлар. Мәскәүдәге теге дәүләт газетларының э, хезмәткәрләреннән күбрәк ни алалар иде ди. Әйе. Хакы.
Әйе. Ул инде Риза Фәхретдин белән э, Фатих Кәримин әйтә анда. Йөз сум сум алалар ул вакытта зур акча булган. Менә шушы типографиядә э, татар әдәбиятыннан тыш, казак әдәбиятыннан чыккан, әйтик, э, Абрар Кәримуллин сигез китап күрсәтә анда. Шул исәптән Абайның икенче китабы Рәмиевләр типографиясеннән Абай тирмәсе дип аталаган китап чыга. Икенче ни. Анда Андреевныкы да тәрҗемәдә чыга. Ашмаринның татарларга багышланган мең тугыз йөз ничәнче елында чыккан, мең сигез йөз туксан тугызынчы чыккан китабы, аны да тәрҗемә итеп чыгаралар алар Ашмаринны. Күп кенә китап чыга анда. Менә Шул ук туксанынчы елларда архивта, Оренбург архивында Кыргызбай Фатих абый дигән абзый эшләде. Ул Ихват Ченәкәй белән бер районнан. Ул заманда яшьлек вакытында шушы нидә эшли башлаган. Редакцияләрнең, кайсыдыр редакцияләрнең инде. Ул әйтә, ул типографиядән казак китаплары гына да бик күп чыкты, ди. Һәм 1920 нче елда Оренбургта Казак автономиясе республикасының башкаласы булганда, башкала 5 ел була бит. Менә казак казак телендә чыккан газеталар, журналлар барысы да шушы типографиядә басылганнар. Һәм иң аянычы шул, Казакъ автономиясенең башкаласын егерме бишенче елның җәендә Кызыл Урда шәһәренә күчергәндә, әле Алматы аһәле алар Кызыл Урдада башталыба, менә шушы архивны бөтен Оренбургта чыккан татарча газеталарны, казакъча чыккан барысын, башкача чыккан барысын да төяп алып китәләр. Миңа ике казакъ. Язучысы сөйләделәр. Мин аларны күп мәртәбә менә Киәли җегетләренә инде уннар буе толкып киләм. Кызыл Урданың архивын барып карарга кирәк. Нишләп барып карамыйсыз, дип миңа казакъ язучылары әйттеләр. Анда сезнең архивыгыз ята бит, диде. Лирон ага, рәхмәт. Әле Алла бирсә, Казакъстанга, казакъ ягына безнең татар зыялылары керткән өлешне, Аларны башка тапшыруларда да чакырыбыз алла бирса. Инде Яшел камин ның менә бу очрашуыбызның мин сөенеп утырам. Менә яшь тарихчы безнең яшь дәртмәнче Ркай Зәйдулла да Оренбург якларына хәзер күп барып йөри. Аллага шөкер, спектакльләре куйларга да. Тарихны бик яхшы белә сезнең кебек. Әле яшь, сез... яшь дәртмәнче
Шуңа күрә һәммәгезгә дә рәхмәт. Менә дөрестән дә менә бу Риза Үттин Фәхретдин, дәртмәндләр, алар мәгърифәтчеләр, бөек мәгърифәтчеләр һәм быел аларны елы. Рәхмәт һәммәгезгә дә килгән өчен.